Cucu CCBC mino nih serem awkrem an nei ti lo le rawl zong khi rawlpi lawng khi vei si a thaw tuk lem lo le tihang zong a hau cun a me zong a hau le ha lawng te i mino he sak i kan hmuh tuk ko cun thla lawng te cu lari se law hinak i thla nak a tha deuhmi a bia taktak tu hi rawl thaw cemmi si ruangah a bia tu hi kan zakuling i thawm ṭi na usih lomnak he vanvan sawmnak si pe beng hui

Amah Khrihfa si, amah zultu sining in nunzia he tim hi ku si law, a biapi tak he tim hna si law, i zuam hna si ti kha sawmnak a van nei ta mi si. Pathian hi a ṭha. Amen. Pathian a ṭha lo maw? Pathian hi a ṭha maw? Pathian hi a ṭha tak maw? Pathian hi nangmah ca hin a ṭha maw? Le Pathian hi zeiruangah dah nangmah caah a ṭha timi van tuak ne tu ah hin Peizah rawt ah tuak khawh hnga. Va tuak manu a phu ti hi silo khin a chung tak ah no blam la kong da phel hin blam kong na so bem niam a kong na so chulu pia sin za yang Pathian nih a tha tak mo okay Pathian nih a tha tak tungai ya khan Pathian nih a tha kan tia khan thaizing na thawh kan te Pathian a tha ti na chim ti nga mo Asiloah na thum ni na thawh tikah khin na lung khi Pathian sinah ai luang khawng hnga maw? Sule hmaizarh Pathian ni sule zarh hnih bang na vom bu sehlaw tu chun ah khan a ṭha ti na chim ko man sehlaw zarh hnih hrawng ban rau seh thla hrawng ban rau sehlaw Pathian cungah lunglawmhnak timi Pathian a ṭha timi na chim kho tak hnga maw? Khi tiang kan van zoh tikah khin khi tiang kan zoh tikah khin

Cu ni si ahcun a tlamtling lomi pawl nih a tlamtling takmi a sunglawi takmi Pathian he kan kawl tikah zeidah a si hnga hnga? Mah tikah man ruat tikah cun Peter he hin tampi hi kan na lawhnak hi tampi va um hnga. Peter kong hi nan theiphat ko lo ma? Peter kong Nasaret skul le Peter asim Petru chong ti no Peter kong nan thei ko lo ma Peter cu boi su zultu si boi su zultu si le ani hi zultu laka cun a holh tam cham thong khai singa a babal chu chang ama kong tam pi ka mu zerwa te chun kha boi su ba ki chunga lan shop ka khan a bawi su ke zong ka shoh ve la te a van show van show van show van show ve bawi su banuk ca van show ve le a zumhnak tlawm le ti cungah khan plung tin a tla le a dang caan pawl ah khan Peter Peter ka ti ca Peter he dengan tila midang pawl kha ai lo lo a bit chim dong khi a tam Cubilan cu boy sun na ke kan ka ke na ke kan tol ngala ti akhan ama khan long ni khan a ke jura ka tol la ke man kan tol ko la ti ke ba tol hau lo ti Cu pinah cun Jesuh nih khan nang cu lak a hlawt te lai a van ti tikah kha zeidah a chim tiah cun midang nih an in hlawt man ahcun keimah nih kan hlawt ta lo te a chim dan hi mu a nun dan hi van zoh ni a tuak dan hi ai porhlaw tuk ai porhlaw tuk a lung zong khong nate Roman pawl in khan Bawi Jesuh an van hleh tak tikah khan Okay, atu hmaizarh ning ah Good Friday no khin Bawi Su kha an man tlaih tikah khan bia an hal i an kalpi tikah khan bia hal i an kalpi tikah khan voi thum chung Bawi Su kha a hlawt voi thum tong kha jing jing Jesuh ta khiam tu ngim pe re tu chro ma ti ba lu ko re thamet jalau yi nang ma chi tiang kan zu la ti mi ni khan zeitinda hi ni phak tikah khan zeitlong an Bawi Su kha a hlawt nga

Peter nih khan Jesuh kha aa hlawtnak timi kha Jesuh nih a theih. Zeiruangah tiah cun si Johan ah khan si sak tong tongsa chauh i tongsa si chungah khan kan, kan rel ahcun Jesuh nih khan nangmah nih hen laka hlawt ding si ruangah hin thla kan campiak cang e te. Satan nih hin Satan nih hin nangmah hi lak dingah hin a ka hal le nangmah caah thla kan campiak thla kan campiak te chukchu vale ya lo no phai no o chuni si ahcun Boisu nih Peter Peter ca ahcun thla a campiak bu ahcun ziah Peter nih cu Jesuh cu a van lot ha kan ti hnga Boisu a thlacam a tling lo lengwa si hnga kan ti hnga natein Satan nih kha Jesuh a halmi cu zeidah si ti ahcun hi hi pa hi A zumhnak, a zunzal a nunnak ka lak la te mah caah han bawi sum nih khan khun ka piu lo le tha a campiak unau hna tuchun ah hin kan theih dingmi cu Satan nih hin kan cungah riantuan duh si ahcun Pathian sinah permission hal hal ta a hau amen

Cu ruangah hin kan si khawh tawk in Satan hi tei khawh kha na zuam ve da. Natein Satan kha kanmah nih khan ṭih tuk dungdong si lo. Zeruangah tiah cun Satan cannot do more harm than God can let him do. Then me to ask permission from God first. Pathian ah khan permission a hal ta tu lawngah hin zeipaoh hi a tuah kho. Nawl a nei tak lo, nawl tak nei tak mi cu Pathian a si. Amen. Pathian hi nawl a nei tak mi si. Satan hi zeidong nan ṭih tuk. Satan hi ka cungah nawl a nei lo timi hi na theih hau, na theih hnu lawngah khan teinak keimah ta Khrih chung teinak keimah ta si na theih lawngah khan Nangmah zong nih khan teinak dingah khan nai zuam ve la. Na Peter nih hin zei ruangah dah mah cu Peter nih hin Bawipa Pathian ngo khamya cu cano tat rong te me lo pyo ra khama bao tu ngi pe da le

Caro phial kiu caro promise ve pi da yam nai no khai ja promise ve a boipa nang ma cha chu tapang ka tal la pawel cha ba ka tin ka rel la tha he tin tin ka cham la ka tua la ka tua la kan te nang ma cha chu mi zong ne zeitina kan ne so zong a ka tha zong a ka thi ko la kan te thi ke chu kan ngam tuk

khade cro chakha le lu ring ah ka zumhnak hi an ban an ban an ban set set ga hen ah pathian hi chu ka ban hlot ta ko la ka thlacam ta no he tu ka ban um ri ko se adang zong zong dang ko se ti an ka zumhnak he shaken ah cro mo peter bantuk he kan save ko

harh hnesernak cu Pathian nih a chuahtermi si lo le tukforhnak cu Pathian sinah a rami si lo timi kha ka theih hau te khai jain aw Pathian nih a ka tukforh ti bang nai ruat hlah u tukforhnak le sualnak cu kanmah chungin a chuakmi si kanmah chungin a chuakmi si kanmah chungin sual kanmah chungin tukforhnak he a ra le tukforhnak kha kan hmuh le Pathian kha kan huat Mah ne ah khan hi Bible ca hi va dong seh law cu set pia sia no chan sa ri ne ma som lo se no ai ma sa ting se no oh okay ida song ne ita Jesu tong khal no ngim pe lai de lu gong mo usul lo ai ne bi ma no ta me la di de avan ra ri mi chu chep pani na ka chim mi chu Jesu nih Peter kha a thinlung a sirsam than Jesuh nih khan Peter kha a thinlung a sirsam ṭhan. Jesuh cu Good Friday na nganbia khan a thi le an i thumni ah khan a tho ṭhan a van tho ṭhan tikah cun a tho ṭhan cun Peter cu zeidah tuah ti nan ruah Peter cu nga a sio ṭhan a tilawng te ah khan a va um le aa

cun thup ṭuema ba shi le sun i zeidah hmasa cun ka ruah hnga tiah cun ok ok ka hlawtmi kong kha chim ti hlah si law atu cu a tho ṭhan le a hmailei tu fong si law kal si tiah khan ka ruah hnga no cun ngiam pe le niao cun sakam pyo ve ne

Jesuh a van ra. Jesuh nih khan, Peter, Johan fapa, laka daw maw? A van ti a le, Peter nih, Zeidang cu bia cu a hal hnga? Khi bantuk ai bantuk cu chim lo in a dang tu va chim ko si law a tha deuh hnga maw? Mi tu mi tu tipil ve ing si law va tha deuh hnga lo ma cu bantuk bia cu a caan cu lak a hau lo cu na lung cang ko cu rak hai thiam ko sorry I'm very sorry let's move on Peter lung chungah zeidah a van lut hnga va tuk ta u sih a lung chungah van lut u sih

Okay mah hi Jesuh nih a halmi hi Jesuh nih ai te chia lo ruangah khan a halmi si lo Yeshua tum te chia lo tong kha me ara mabu Yeshua Bible tong kha me ala su in Peter ca an a halmi si Peter nih hin hi bia hi phuang se ti hi a theiter duhmi si Peter nih hin i wing khan se law kan dawt ko timi hi chim se law i phuang se law a chung ah hin tang se timi hi a theiter duhmi si Jesuh hi voithum chung ka hlawt timi nakin Jesuh hi voithum chung ka dawt timi hi thei seh ti kha a duh ruangah kha voithum chung hal mi si. Amen. Jesuh hi kan hlawt cang Jesuh hi kan daw lo timi nak khan Jesuh hi voithum chung kan dawt ko timi kha hral seh law i phuang seh law a lung chungah caam seh timi hi Jesuh nih a duh ruangah voithum chung a hal mi si Jesuh nih a theih lo ruangah a hal mi si lo Jesuh nih hin Peter kha Jesuh nih hin Peter kha

Ari Satan na Jesuh atu tong kha na ka do mo na chet la mira Chano le alo ve Pathian nih hin kan chungah hin a thuknak Pathian nih kan chung i theizong kan duh lonak bad memories bad experience horrible horrible things in our lives ka te kuainak pawl kan tlamtlinlo tuknak kawl kan ningzak tuknak ni ah Paul le Jesuh hi luh duh le mah ni ah khan mah ni ah khan rem sersiam ṭhanak a duhmi si amen nate in manung na si hen sualnak an tuk I'm gonna introduce a quote word uh, I'm gonna introduce a word

yai khna cha chu chun ru pi si bu yan chai de quick fix we all like to do some quick fix in our lives thil khi chikhat te khin e ding akhin kan duh tuk a thuk bi a haknak a thuk bi a harnak ni ahin tal than an duh ti lo tal than an duh lo pidale ai nia to chima mo bu I'm sorry I deny you let's move on du gu ha habya ka hal zong ka du ha lo Phu an yam tua chin le suro le khai chen chro chro bua yo chro pian chi ah kan lung ro chan mo kan kan tang ngam lo chan ah khan zei dah ama sa cham quick fix ngan tua ton zu kan ding ko kan zu

Ani yang lo piao bu quick fix khamya sele ne tau chia pe quick fix lo chin num har chan a se du lo chan se dilet be chan chan a khin quick fix quốc na hai zu thi ga hai pil kom ning na hai ti kan hai ti

Nobody cares about you on Facebook. Okay? Nobody. Ai lo tro like be blau be be be kena da bong blau be chai chai. Nobody cares about it. They like it because it's so easy. You see, nobody cares about you. Na har chan kan home and ra lo. Na har chan kan like money to up la. Yeah, they like that you you are in trouble. See, quick fix. Lucia ne chro wa. Minung ni khen sai da kan ti nga ti khi kan du tuk.

Bantuk ni lo amah nih cun zeikhi dah a duh cemmi si hnga amah nih cun doctor surgeon surgeon khi a va duh hnga cu amah nih khin surgeon hi tumor hi a thluak in chuah ding ah hin a duh hnga cu

Unau hna, let's talk. Let's talk with this. Quick fix it, duh ti hlah usih. Kan nunnak nichia kan nunnak ah hin let's stop doing quick fix in our lives. We gotta go deep. Kan ngaihchiat cemnak, kan thinhung cemnak, kan ningzak cemnak ni ah khan Jesuh kha i sawm i rep i tim hna sih. Amen. Amen. Cu C.S. Lewis cu C.S. Lewis nih a ṭialmi cu minung he te Pathian lei ah hin kan hna tlak ol tuk te But he said, he said, we are far easily pleased when it comes to God. We are far too easily pleased kan hnatlak ol a menmen tein kan i lawm pathian cungah hin a menmen te bak hin kan lawm cu cheuhra chekhat te kan i pek ah khin a za cang kan ti you see cheuhra chekhat te ah khin a za kan ti a siu le bible cami ni pahra te ni khat in am rel ruangah khin tu chun cu ka tau nun ci cang kan ti thla te chungkhar he khin minute pul te kan cam ah khin okay that's very good kan ti a meme tiah khin kan i za a meme tiah khin kan i lawm kho na tein ka chim duhmi cu Pathian nih hin a kan pek khawh dingmi le a kan remh khawh dingmi le a kan siasam khawhmi ding hi a tam tuk amah khumnak le amah thawtnak le amah a thatnak hi langhter a duhmi hi a tam tuk

A dang na nunnak nih ka zoh ca because we all like quick fix so much biakinn ah hin Pathian nih han rat men ti kan nan nuam rat men ti kan oh Khrihfa kan si dia kan ti ni cheer te nu ne Khrihfa nun se Khrih ca na thi ngam si ahcun amah ca in ni cheer te na nun lio an nun ngam ding se nun duh ding se

Pathian sin i kan duhmi thil hi a tlawm tuk. Zeitluk in amah nih a lianngannak lakter a kan duh le amah nih bia kan ruah tumi hi a tam tuk ko natein kanmah nih kan duhmi te cu hiti lawng kan duh tikah cun zei khi maw si khawh hnga? I harnak le a man chat caan ah khin kan duhmi paw khi kal tikah cun bolo phiam le daan he bolo bolo yam le kya ti khin pe chin ah jalao nya i jalao lo chin ah jalao pe

Curawng ka pie chung le tu ah tu cheng tu pyo re. Curawng khan zeiruang ah dah Pathian nih hin hi lam ah a kalter amah hi voi thum chung akan akan hlawt ding ti thei ko mi kha zeiruang ah dah Pathian nih hi lam ah a kalter zeiruang ah tiah cun kha kha a hlawt mi thawng khan Pathian nih khan sirsam a duh a sirsam duh kho khan amah rangca khan hman a duh amen alaka hin a sualam nei lo khima hi a hlawhtermi si lo cu a sabak lo khaka a hlawt ruangah khan zeitluk in dah minung a si lo le zeitluk in dah pathian he a ka dawt ko timi kha ai piannak ding khan pathian nih khan mah thil a canter mi nih kan cungah sualnak an tuah hnga ka bua hi kan duhning a tling bal hnga lo Natein, natein mah pawl kha a suallam nei lomi thil an si lo. Suallam nei lomi thil an si lo. Judah nih khan bawi Suca hlawt nate khan amah le mah a vai that. You see, mah le mah that he quick fix pakhat si ve cu. Just a quick fix. Ah ka tuar kho ti lo mai cu bom cang se lo keimah keimah ti va that ko ning. Hi tu kha sanak tuar le nge chenak tuar hi ko fuam lo keimah keimah ka va that ko ning quick fix. Mah nih mah ti quick fix a tuah ruangah khan eternal life zunza nunnak ah co lo natein Peter nih cun hika ah hin Bawi Jesuh sinah khan bia chim ṭhan Bawi Jesuh nih cun misual kan si cu a kan theih tuk ko natein sual zong kan duh zong zong a theih ko midang zong nih kan cungah sual an tuah an zong kan theih ko a che caah cun Pathian nih khan maka a canter zeirungah khakha setan nih khan kha bantukin kanmah kha lak kan tuh i a vai tummi man kha Jesuh nih khan Pathian nih khan kanmah ca ṭhanak ah a ser amen amen Satan nih cun Peter hlawtnak dingah khan Peter nih khan Peter ṭhatlonak dingah ai timhmannak te khan Pathian nih cun Peter a zumhnak pehnak dingah Peter amah hram ca a hmannak dingah khan Hakha a canter. Satan tuakmi nih hin Pathian tuakmi zeitikhmanh a tei kho lo. Chingchia u sih. Satan a tuakmi nih hin Pathian a tuakmi hi zeitikhmanh a tei kho lo. Pathian nih a ruah khawhmi le a tuak khawhmi cu Pathian he ruah khawhmi a tuak khomi cu kanmah nih kan ruah khawhnak kan theih khawhnak in a tam deuh. Roman a ngan pariat, hmekul pariat ahcun Pathian nih hin amah a dawmi hna caah le amah nih a timhmi a timhmi ningin a kawhmi hna caah cun zeizong vialte hi a tha lei ah a serpiak ko hna ti kha kan hngalh. Sung um lo. Khrih cung i zumhnak he aa hrawmmi caah hin sunghnak um lo. Amen. Sunghnak hi um hrim um lo. Our victory is in Christ. We cannot lose. We cannot lose. Kan kan hnulei zarang na tuahmi siseh, khi kan hnulei kum na rak tuahmi siseh, nangmah cungah hin ṭhatlonak rak cam zong siseh, mah cung lawng te khan um lo khan Peter bantuk in Pathian Jesuh Khrih han khan thuk bia kan lut si law mah chung khan Pathian Jesuh kha kawl u si tiah kan sawm hna Jesuh kha vancung ah kai tikah cu zeidah kan thlak piak Thiang Thlarau Thiang Thlarau the Holy Spirit the Holy Spirit the helper ka chungah hin a nungmi Thiang Thlarau nih han kan nungpi Pentecost ni ah khan Peter nih khan thiang thlarau a van ngah tikah khan zeitluk in dah a nunnak kha Pathian nih khan a van hman ṭhan ṭihnak nei lo bak in Pathian kong a chim ṭihnak nei lo bak in Pathian kong chim amah i a sermon kong in mi tampi tampi an i thleng ka chim duhmi cun nanmah nih hin khaka pawl nan tuan ruangah khan mi tampi nan bawmh khawh hnga ti ka chim duhmi si lo na bawmh khawhmi mi pahra an si kho men hnga na bawmh khawhmi mi pakhat lawng an si kho men hnga asilole nangmah na zumhnak fek in ca lawng va sa ko hnga nangmah le pathian sin lawng ah khan sa ko men hnga doesn't matter doesn't matter it's still for your good it's still for your good that God let things happen in your life nothing is a waste nothing is a waste as long as we come repenting to the Lord Pathian sinah khan ngaihchih bui kan ra i Pathian kha kan nawl ṭhan si ahcun zeitik hmanh ah hin sungh zong um lo kanmah ca ṭhatnak lawng te si Cu ruangah hin Quds people hi duh ti hngah a si. Kan lungrawh caan ah cu va dim men sisel lo in kan thinlung ṭhat lo caah khan mi khi a pit tin khi va si lo khin kan te kuai lio ah khin midang midang khi va chawnh khi si lo khin permanent fix a kan pe khotu amah Jesuh Khrih hmai kawl hna usih amen amah hi a zungzal kawl hnik usih mino hna tu mino hna tu tu chun ha mino nih sin ka chun on chim tu mi cu pathian nih hin a kan tim piak mi hum pathian nih hin a kan tim piak mi hi um chero piang thi piang thi pan tu tu a chian sia chero tu shi de

Zeiti hmanh ah Pathian hrim hin na tong kho la lo le a hmu zong na hmu la lo a thuk ning le a san ning le a dawh ning le zeitik hmanh ah a liang ngan ning timi hi a tep na tep kho la lo a dang thil pawl na teh nan duh tuk cu a dang thil pawl na teh duh tuk sia tu Pathian hrim na tak kho la lo mi cheu nan nunnak hi zoh nik si hi thil hi hi thil hi keimah caah quick fix a tuah ding si ruangah maw ka duh maw

harnak na tong la lok ti hi a chim mi si lo na tong ko la mei chung zong ah khan na lut ko la na te na kang la lo chro ji pita pita bua ne chro ba pyo chin na soi le mei chung ka balu man si lo pathian jesu ka khat khan balo man se lo setan ni tukfornak batong man se lo setan ni anunnak azunza lunak hi ala kho lo ma kha chim bu mi se harsanak kan tong ha thatonak kan tong ha na te in kha kha ruang a khan

Peter nih khan atu mu Jesuh Khrih a kai hnu khan Peter kha biakinn biakinn pual ah khan ca a kuatmi si Peter cakuat cakuat cu khan Peter cakuat an tinak si Peter cakuat kuat khatnak si cu mu a chimmi cu a lung zeitluk in a vai thlang cang mu kha kha ruang kha zeitluk in a lung a vai thlang cang kan biak biak hala Khrih inmi temnak kha nan in ve caah i lawm i lawm tu in i lawm u

ai fiang cang zeitluk dah pathian a that le timi hi ai fiang cang a bawi nih a van riam i ṭih ding kan nei lo vawlei cu Jesuh nih a tei cang amen vawlei cu Jesuh nih a tei cang ti ah hin Jesuh nih hin promise a pekmi hna si biakamnak a pekmi hna si kan nunnak cio van ruat hna sih tu tu chun ah hin

Ka piatana he kan khui fik ka tuahna khe ai lo cio lo. Mi pakhat pa he zu din ro ke ke pa he ba suat le kin a chim ko sa lo. Pathian ne a ko lo mi chau po a he suana he om peng quick fix timi he tu hoi ka da pathian quick fix se ka du nak singa raka chim nek lo ka nun nak raka raka sial siam nek pe nya ma phiara kin chong ma tong ta de le pe nya ma phiara kin chong lo at de le

so that I may see you, so that I may love you. Atu cio ah hin na mi nih Pathian an auh i ka fa na ka daw maw? Ka fanu na ka daw maw ti an Jesuh nih an hal ahhin zeikhizah na chim ve hnga? Bawipa kan hlawt kha Bawipa nangmah cu

hi ka lungrawh caan ah hin nangmah hi ka lu chungah lut ko law rak rem ko nik kan hal ning si hi nia pawl hin ka ngaihchiat cemnak si hi nia pawl ah hin ka ningza cemnak si bawipa hi ka chungah rak lut ko nik ding hal ning si to ya fix lawng te kan tum sia cu zeitik mana pathian se kan chang chok khura lo pom ne fix a tuah tu mi pathian um ko wa cu zero anda